Helo na bawb! Dych chi'n iawn? Gwych, o'n i'n ame bydde chi. Ie wir, fi, Osian, sydd yma unwaith eto gyda stori arall i rannu hefo chi yma yn fy nghornel stori i yn fan hyn. A mae hon yn stori gan griw talentog iawn o bobl, Julia Donaldson ac Axel Scheffler, a nhw ysgrifennodd, maen nhw wedi ysgrifennu sawl llyfr a darlunio hefo'i gilydd hefyd, pethau fel Y Gruffalo, os da chi rioed wedi clywed am Y Gruffalo, os da chi heb, mae hi'n wych o lyfr. Ond mae hon yn lyfr gwahanol iawn, oherwydd enw hon ydy y pump hyll. Y pump hyll. Ooh. Uh, gan Julia Donaldson ac Axel Scheffler yn wreiddiol, ac wedi cael ei addasu i'r Gymraeg fel erioed gan Gwyn Williams. Ond, cyn bod ni'n dechrau ar yn stori ni, wrth gwrs, mae angen i ni wneud yn siŵr bod pawb Yn barod am stori. Felly, cwestiwn cynta, ydych chi yn barod am stori? Da iawn, yr ateb cywir. O'n ni'n amewo chi. Ond, cyn hynny, os gennych chi'ch clustiau bach i wrando? Oes? Da iawn chi. Iawn, os felly te, dyma ni, Y Pump Hyll, gan Julia Donaldson, Axel Scheffler a Gwyn Williams. Yn Affrica boeth y mae'r haul yn y nen. Mae'r llew wrthi'n twtio y mwng gylch ei ben. Mae fo. Twtio fo'n daclus, reit. Ond dydy'r fflamingos yn binc ac yn ddel. Mae'r kudu a'r rheino a'r sebra yn swell a'r llewpard yn lolian yn lluniaidd a slei. O, dych chi'n gallu gweld yr anifeiliaid na i gyd. Y flamingos yma yn binc. Kudu. Dyma fo'r Kudu, dwi'n credu. Dwi ddim yn hollol siŵr. Dwi erioed wedi bod i Affrica. Ond, swn i'n hoff iawn o fynd rhyw ddydd. Kudu a'r rheino. Pa un fysa'r rheino, da chi'n meddwl? Ie, dyma chi. Ie, dych chi'n gallu gweld y corn yn fanna? Hmm. A'r sebra, dwi'n siŵr bod chi'n abod y sebra. A fo. A llewpart fan i fanna. Yn lolian, yn lluniau a slei. O, mae pob creadur yn brydferth. Ond hei! Beth ydy'r peth hyll 'ma sy'n dŵad yn nes gan hercian a honcian yn simsan drwy'r gwres? Hmm, does ryfedd i fod mor od a di-am. Mae heglau yn dila, a'i ben ôl yn gam. O hwn fan hyn. Ch'mo' be' 'di hegle? Hegle 'di fel y main a'i ben ôl yn gam. Mm. Allai ffindio mwy allan am hwn dwi'n meddwl. Dim ond y gnw. Ni fu neb yn llai llon yn sathru drwy'r glaswellt a chanu'r gân hon, O, dwi yn hyll, fi 'di'r hyllan y byd, dwi'n od, dwi'n afrosgo, dwi'n gianu o'r crud, a does gen i ddim be' chi'n alw, ddim hud, O, dwi yn hyll! Fi 'di'r hyllan y byd. O. Mae'n edrych yn rhyw hapus iawn 'di? Y gnŵ 'ma druan. Wel chi'n gallu gweld 'i asenne. Yn fan 'na. A'r pen ôl cam. Pen ôl. Pen ôl. A ma' 'na sawl creadur arall 'ma hefyd yndoes? Adar 'ma. Chi'n gweld wnna? Dung beetle 'dach chi'n galw hwnna. Chi'n wbo be' 'di hwnna? Dung. Gofynnwch i mam a dad be' 'di dung. Ond pwy yw'r creadur hyll acw o 'mlaen? Mae'n llawer iawn hyllach na fi, mae hi'n blaen. Be ydy hwn tybed? Mae'n smotian fel llewpart, ond mae'n edrych mwy fel ci, yn dydy? Ia, mi ffindio allan. Wel, helo! y fi di'r hyena! O bob cradur blin, y fi ydi'r blina. Dwi'n cyfarth ac eto o hyd yn ddi-dal, ac mae sŵn fy chwerthin yn hod ar y naw. Dwi'n ysu, dwi'n chwysu, dwi'n farus, dwi'n dyrewi a dwi'n crensian esgyrn am oriau, heb dewi. O, dwi'n anobeithiol, dwi'n slob, a dwi'n ffôl. Ond, gweiddodd y gnu. Beth am ddod ar fy ôl? Ymlaen â'r ddau hyll, a fu neb yn llai llon yn baglu trwy'r tywod a chanu'r gân hon. Ni ydy'r ddau hyllaf i rioed yn y tir. Mae rhestr ein beiau'n ofnadwy o hir, Ac ni fyddwn yn selebs, ni fyddwn ni byth yn selebs, mae hi'n glir. Ni ydy'r ddau hylla fi erioed yn y tir. Na ni. Ond dwi'n meddwl, nid dyna teitl y stori yma, naci? Y ddau hyll. Nawr newn ni weld mwy o anifeiliaid. Dw i'n meddwl fyd. Ond pwy di'r peth hillpw sy'n clwydo'n y coed? Clwydo'n cuddio yn neud i rwst. Mae o'n llawer hyllach na ni hyd yn oed. Yma fi ydy'r fwltwr. Fwltur. Oce. Na'i ddeud hynna unwaith eto. Yma fi ydy'r fwltur. Dawch, dawch, a daw hw! Fasa neb byth yn talu i ngweld i mewn sw. Mae pawb yn fy holi yn heirllug a hŷ pam fod mhen coch heb flewyn na phlu. Ond dyma sy'n gyrru pawb allan o'u co, dwi'n dwlu ar gig sy 'di pydru Ers tro. Mm. Does dim deryn bytrach ar dir nac ar fôr. Mm. Ac meddai'r ddau arall, Bravo! Tirdi'r côr! Ymlaen â'n tri hyll. A fu neb yn llai llon yn sblasio drwy'r afon a chanu'r gân hon. Ni ydy'r tri hyll y tri hyllan y lle. Does neb isio tynnu ein lluniau. No wê! A fase neb call yn ein gwadd ni, de. Ni ydy'r tri hyll, y tri hylla yn y lle. Mm, wel, dyn nhw'm yn edrych yn arbennig, nac dyn nhw? Ond eto, be' 'dach chi'n meddwl o'r rhain? Crocodiliaid. Ond pwy ydy'r cradur na a welson ei fath yng nghanol y mwdcw a'r slwtsh yn cael bath? Ww. Y fi di'r baedd sgrithiog. Dw i ddim yn beth clên efo dau bâr o sgrithiau reit frwnt ar fy ngên. Nawr y sgriciau yma. Tusks. Dwi'n rhechen bob munud. Oh! Dwi'n dyrewi o ach ac mae blaen fy nghynffon fel brwsh eich tŷ bach. O, oh, di baedd sgrithiog mae ddim yn neud ffrind i fi, dde. Does y ryfedd fy mod i yn grac ac yn flin. Mae pryfed glas pigog yn brathu fy nhîn. Ww, mae hyn yn grim. Dw i'n gorfod molchi mewn llaca a llaid. Ac meddai'r tri arall, Ymuna'r blaid! y blaid, y parti fan hyn. Wel, mae 'na Pob math o bobl 'ma, yndoes? Ymlaen â'n rhai hyll, a fu neb yn llai llon yn dychryn yr adar, a chanu'r gân hon. Ni ydy'r rhai hyll y rhai hylla yn bod, does neb yn y byd yma'n canu ein clod, ond gwasgu eu trwynau pan fyddwn ni'n dod. Ni ydy'r rhai hyll, y rhai hyllyau'n bod. O. Dwi dda mond yn cyfrif pedwar. O. Ond beth yn y byd ydy'r sgempyn fan hyn sy'n tyrchu am ginio o waelod hen ddyn? O. Sa chi'n chwilio am ginio mewn bin? Na, swn i ddim chwaith. Swn i'm yn hoff o naid. Hoi! Peidiwch cael braw! Y fi di'r storc marabw sydd yn hoffi slotran mewn sothach a ffw! Pw! Mae'n hud yn afrosgol, mae nghoesau rhy fain. Mae'n rhy tal a tenau. Afrosgol, o, ddim yn neis o gwbl. Mae'r pwrs dan fy ngwddw yn berwi o chwain. Doedd neb eisiau fflyd, achau fi. Ac os na chai ginio o chwilod a chig bydde pethau fel sgidiau yn mynd lawr fy mhig. Ond pam dwi mor hyll? Wel, does gen i ddim cliw! Fe weiddodd y pedwar, Hei ho! Tyrd i'r criw! Ymlaen ar pump hyll, a fu neb yn llai llon yn taflu cysgodion a chanu'r gân hon. Ni ydy'r pump hyllaf i 'rioed dan y nen, mae pawb ym mhob man yn gwneud hwyl am ein pen.

a'r storc marabw ar ei ffordd i rywle. Ond hei, broswch funud, beth nawr sydd ar droed? A phwy sydd yn dŵad o ganol y coed? Hwy'n ei rhain i gyd. Helo! Ni ydy'ch plant chi, a chi ydy Mam. Dych chi yn ein cadw'n ddiogel rhag cam. Dych chi'n pigo ein plu a llyfnu ein croen. Dych chi'n gwella'n hannwyd a meindio ein poen. Dych chi'n gwneud ein brecwast, ein cinio a'n te a dyn ni'n eich caru fel dwn ni ddim be. Mae pob un ohonoch yn brydferth fel Gem. Chi, dych chi yn selebs! Chi di'r crem de la crem! Dych chi'n fwy, fwy na chariadus, yn llawen a llon, a dyna pa ham dyn ni'n canu'r gan hon. Pa gan maen nhw'n canu, tybed, y plant? Chi ydy'r pimp pertaf! Y pertaf ein bod. Dŷ ni yn dweud diolch a chanu eich clod. I dyfu i fyny fel chi ydy nod. Chi ydy'r pump gorau, y gorau yn bod. Aww, chwarae teg i'r plant! A mae 'na bob math o anifeiliaid eraill yn y llyfr allwch chi chwilio amdanyn nhw pan gewch chi gyfle i gael menthyg y llyfr yma o'r Llyfrgell. Sbïwch arnyn nhw i gyd. Ond, am rwan, fel y gwelwch chi, dyna ddiwedd ein stori am y pimp hyll. Wel, dwi ddim yn meddwl bod nhw mor hyll a hynny. Be da chi'n meddwl? Na, ond efallai bod nhw'n edrych yn wahanol iawn ar y tu allan, ac falle bod o'n rhywbeth da chi ddim di arfer hefo, ond, wrth gwrs, maen nhw'n wneud yr un peth a phawb arall, a mae plant nhw mond yn gweld nhw fel mam a dad, yn meddwl maen nhw ydy'r gorau yn bod. A dwi'n siŵr bod chi'n meddwl hynna am mam a dad chi, neu pwy bynnag sy'n edrych ar y chwl chi, yn dydych chi? O'n i'n ame. O'n i'n ame. Ond dyna ni am wythnos arall. Fe rhaid i mi aros wythnos gyfan arall cyn bod 'na stori yn dod o hyd i'w ffordd yn ôl yng nghornel stori i fan hyn. Ond, tan hynny, dwi'n meddwl bod hi'n amser gwely eto. Ach, yn dydy hi? Ydy. Felly, amser i fi nôl fy mlanced bach gynnes clyd a dymuno i chi nos da. Gysgwch yn dawel.